Zawngtui biakin sak race, hei hi September thla thleng kha a ni. Aizawl zawngtui vengah chuan PWD ram chhunga Presbyterian biakin sak race a ni phawt a, sak tura remte lui tlat tu an awm a ni ngei ang. Tichuan PWD-ah sak hawhdilna an thlen ta a, mahse. PWD lam hian remtil loin stay order pawh vawi hnih an pe tawh. Stay order awmzia rang taka sakna order tiin fiamthu chungin an sa zui zel ni awm tak a ni. Department in a phal loh chu bialtu mla siam leh ER case sawm vela thu hmuh ni berin a insawi a. Sak chhunzawm loh tura hriattir an nih hnuah pawh an sa chhunzawm zel a ni. Ṭhiat tura tihna, tichuan biakin sak chu sawi loh, an saksa pawh ṭhiat tur leh chhawhsan tura tihna order thlalak a mi chu kumin August leh September thla tir mai khan PWD lam chuan an pe leh ta a. Mahse, Pathian Kohhran intite chuan an ṭhiat chuang lo. Cabinet thu, Cabinet meeting hnuhnung berah chuan PWD ram chhung biakin atana luah hawh pawh an phal lo chung a. Kohhran pakhatin biakin a sak lui miah miah Department thu chhuah reng reng engah mah ngai lo kohhran chu biakin hmun atana sahthlak an rem tih ni awm tak a ni. Thlipna, Afghanistan-ah chuan Taliban ho in sawrkar aiin sakhuana an dah chung nung a. an fir fiak a, an sakhaw duh danin duh duh an khap a ni. Mizoramah pawh hian kan Kristianna hmang hian Kohhran chu kan pawng tal a ni ber tawh a, vantlang kawng chungah kan biakin chhuat kan ti thlawk thul, sawisel leh dem ngam lo khawpah kan inchhuah mek a, Department phal loh, remti lo ngawih ngawih hmun, order awm kiau kiau hmuna biakin inah hian aw Lalpa i malsawmna hlu kan engkim chungah a lang tiin bialtu pastor hoin kan zai leh si ang em? Sual tinreng bul, tangka sum ngainatna kuah bet chunga zuk kawk lui tlat kan nihna nen hian a inhmeh viau ka ti zawk mai dawn em ni? Model inpuanna a hming ruah thup a ni. Modelling hi ka tuina ber a ni a, super model hlanna a awm dawn tih ka hriat ve le. Chhungte hnenah tel ve ka duh thu ka hre la, an phal hlap. Ka sang thain ka ngau a, sam ngil tak ka nei, chet lampang ka ni. Class twelve ka pass hlim lai a ni a, ka hming ka pe lut ve ta. Ka indaih nasa morning work nen mak tak mai chu kum sawng pariat ka nih tawh nain bialpa ka la nei lo. Min biamtu chuan awm ve thin ka chhang ngai lo. Pathianin ka duh tak min la pe ve mai ang tiin ka innghat tawp. Zing khat ka work chu tlangval pakhat work ve hian min lo um phah a, work rual ila ka lo yes ve mai a hmel chu a va tha chiang tak. Maitung lam mitkhur thuk sa in phut mawi tak a ni. Ka sang ve hle nai in a koki chu ka chen ve trawk. Kar hnih zet kan work dun a, ka mipa duh zawng ka tawng ve ta ka ngai. Ani pawn min haw lo tih ka hria. Kan kar ah hmanga in a lo keng ta. Zan mut na te hian ka ngai thei si a, top up pawh ka heh thei tawp. Bike a nei a, hunawl ah chuan kan leng chhuak ve fo, mahse sex chu kan la hmang lo. rinawm reng turin ka intiam a, ka first love a ni bawk a. Ka la lungrun khawp mai, ke aiin kum riatin a up a, mahse pawi ka ti chuang lo, hna a lo nei lo a, an dawr lian ve tawk tak a nghak thin. Model hlan ni chu a lo her chhuak ta, nula nalh intit hriau sawmnga kan han kalkhawm chu nuam tak a ni, Designer ten kan measurement an la a, beautician ten min chei vek bawk. Shooting pawh kan nei nasa, pick a mi pawh khi kan shoot ho zing a mi a nih khi. Sawt ka tawh mai ila, a tawp ni kan tling ta, result an puang tan ta, mak tak maiin kei chuan most beautiful ka la ve tlat. Ka hmangaih pawh thlar hmasa lamah a thu a, flying kiss ka pe a. Chumi hnu chawl karhnihnaah chuan thuthin thawng tak ka hre ta, ka thian hnai vai takin, I church khan ler deuh vantlang sum an tih a phur thin a nia aw, vawi khat mai pawh ni lo, vawi ruk vel an inphur ka hmu tawh a lo ti mauh mai. Ka tawt up up, khumah ka thu hnawk a, ṭah tak tein ka ṭap. Ka call ta, ka thil hriat thar chu ka hrilh vek a, a lo pha ve nasa ka cousin a lawm tiin a ṭang tlat. Ka awi chiah lo na a, ka hmangaih em avangin ka awi sak ve leh mai. Ka lo va a tak em. Inphawkna, kan leng dun kha ta khawp mai, inhmuh kan rawt apiangin chhuan lam a siam ve ziah a, ka ngaih a ṭha thei tawh hlawllo. An ina kal chilh ka ngam der si lo. Inrin ni a ni a, mi rinin kan bazar a, bazar pui kan luh hnu rei lo teh-ah kan hmaa hmeichhia leh mipa lo inkai rial ka hmuh chuan ka phu zawk. Ka chhas leh ka thiannu sawi nu ngei kha a ni tih ka hre thei. Chhuah chhal nghal mai ka duh nain proof na tha tak hmuh beiseiin ka insum hram a, Mary chu ka thil lei tur pawh lo lei vek mai turin ka ti tawp a. Ka zui ru ta a, bazar kil lamah an phei zel a, Tuma hmuh theih lohna an thlen chuan an inkis nghal, a hnute a ṭham sak a, a mal a zu sak, a fian rial bawk a, sex hial an hmang a nih chu, ka va na tak em, ka en rei ngam lo. An inha ṭha fel loh chhuak chu an hmaah tak ka ding a, min hmu thut chu, Tenawma chuan mak a tih hmel khawp mai. He nu hi maw i ka zen chu, ka zente nen sex an hmang ngai a mi, hura engkim a tawp tawh tiin ka kalsan nghal. Ka mit tui hla tur chu ka dang thei hrang, Mary nen kan inhmu leh chuan kan haw ta a. In ka thlen chuan ka thil lei chu dawhkanah ka dah tawp a, lunna chhuan lamin ka room ah ka lut a, Hura chuan min lo call ring a, ka va pick awm hlei lo, sms ah pawh ngeihdam min lo dil nasa, ka va ngaidam awm lo tak e aw. Kar khat zet chu ka pawn chhuak lo a. Mahse, ka rilru ka ti khauh ve tan a, mipa dang an tam alawm, ka sim card ka tlak a, ka in pen parh ve leh tan ta a, intihthoven nan ka thiannu Tetei te inah ka leng a, a u mipa nen chiah an lo awm a, kan mit a in tawk ṭek sawk mai, kan lai ve ve, mama a lo nia, phai ah lehkha zir a, Tih tih karah a lo tawng ve zauh thin. Aw pawh a men khawp mai. Kan mit chu vawi sawm panga vel a intawng. Tetei pawhin a hei lo, min hlah turin a ti a. An car chuan kan chhuak ta a, in lam pan loin hmun finrel lamah min kalpui a. Car tang chuan kan chhuak a, a rilru zawng zawng min hrilh vek a. Mca zo tawh a nia, hna a zawng mek, a lo frank phian mai, kei pawn ka duh thu ka hrilh a. Kan inkiss ta hial, kan inthleng chu min thlah a, thlaruk zet kan nih hnua mama chuan hna a hmuh thu min lo hrilh a, kan hlim teh e, inneih te hial kan sawi kai a, kan inah lo leng deuh reng a, ka chhungte pawhin min duhpui, hna a join hnu hla thum hnuah chuan inneih kan tum ta a. Zan khat chu ka number hriat ngai loh hian min lo call a, ka pic chu mitenawm pa lek kha lo niin, engtin nge ka number teh lo neih ni? Bul ṭan ṭhat a duh thu min hrilh a, chang fek fawkin pasal ka nei tur thu ka hrilh a, a ber kheih ve khawp ang chu. Sim card ka thlak leh daih a. First love can never die tih hi chu tih mai mai a ni. Ka tan chuan a ni ve lo. Ka second love hi ka first love dik tak zawk a lo ni. Kan nei ta a, tun thleng hian hlim taka awmin fa pawh pahnih kan nei ve tawh. Hmeichhia te hi toys mai mai an ni lo. Mipa ṭha lo chu ngaizawng lo mai rawh. Ka channel te milo subscribe a milo share sak a milo en sak thin avang lawm thuk a sia milo en sak a milo subscribe a milo share sak zir turin ka sawm bawk a che ka lawm e.